Söhbet Baýramow hakyndaky gysgaça maglumaty size ýetirýäs. Toýda aýdym aýdyp başlandan dabarany düýpgöter üýtgedip bilýän zehinli aýdymçy Söhbet Baýramow bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylyň mart aýynyň on bäşine ýurdumyzyň Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynda dünýä inýär. Şol etrabyň birinji orta mekdebinde okap bilim alýar. Aýdyma bolan höwesi çagalykdan başlanýar. Ähliňize salam! Aýdaly ýene-de siziň bilen. Aýdalynyň bu gezekki myhmany türkmen estradasynda ýaş zehinli aýdymçy Söhbet Baýramow. Söýýänim sen sen sen söýjägim sen sen sen başgasy ýok hijem oňamok. Salam Söhbet! Aýdalyda hoş gördük! Salam Merdan aga, sag boluň sylap çagyranyňyza. Alla ýalkasyn. Janyň sag bolsun, geljekde-de üstünlik arzuw edýäris. Saňa ýakamyz minnetdar. Biziň esasy maksadymyz. Aýdala gelýän myhmanlary tomaşaçylar bilen içgin tanyşdyrmak. Söhbet mi saňa şeýle sorag bilen başlamakçy, Näme sebäpden aýdym-saza geldiň? Aýdym-saza men özüm gowy görýän aýdym-sazy. Aýdym-sazy menem gowy görýän, tomaşaçylaram gowy görýär. Aýdym-sazy gowy görmeýän ýok. Ýöne näme sebäpden sen aýdym-saz saýladyň? Sebäbi men aýdymy kiçilikden bäri aýdýan. Üçünji klasda uje iki aýdym, iki zapsym bardy. Toýlara çykýardym, bagşylaryň ýanyna gitýärdim. Çaga wagtyňam žiwoý aýdýardyňmy? Çaga wagtym, hawa, žiwoý aýtýardym o wagtam. Ýa diňiletks, diňiletks edip fonograma goýberýärdiňmi ýa? Žiwoý aýtýardym çaga wagtymam. Merjen dänelere-de gatnaşypdym. Merdana Nefil bäsleşigine gatnaşypdym, baýraklara eýe boldum. Şol ýaly şo aýdymymy ir wagtdan bäri howesim ondan aýdym saýladym. Tüweleme. Söhbet. Ne sen şu wagt türkmen estradasynda ýaş zehinli aýdymçy, indi ýüze çykyp gelýäň. Indi seň beýleki aýdymçylardan tapawudyň nämede? Merdan aga şu her kimiň ýoly bar. Söýgi temasynda aýtýan, durmuş barada aýdýan aýdymlar. Halk aýdym aýdýan aýdymçylarymyz bar. Her kimiň öz stili, öz ýoly. Menem şu wagtky ýaşlaryň, öz talap etýän ýaşlaryň öz halaý, halaýjak aýdymlaryndan aýtýan. Onuň ýaşlar şony gowy kabul etýär. Ine nesip bolsa ýakynda ýene bir täzelik edip otyryn. Tüweleme. Hawa. Şu ýakynda men Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynda

Öz pikir edýäniňden hem köp adam gatnaşdy şeýlemi? Hawa, meň öz pikirimde-de onça adam ýokdy. Ýöne konserde başladyk. Şonça adamyň gelmegine begendim özüm. Sag bolsunlar janlary. Meni sylan Alla sylasyn. Mugt bolansoň geldilermi? Merdan aga, edil konserdi bar-a, men umumy aýdamda men pula gyzamok. Meň asly maksadym adamlara şowhun, şatlyk paýlamak. Ine, şoň üçinem şunýalak şou konsertleri gurnaýan özüm. Ine, aýratynlygym. Beýleki aýdymçylardan. Beýleki aýdymçylardan. Aýratynlygyň şonda. Şu konserti görmek isleýänler muşdaklaryma men ýüzlenýän. Öz YouTube kanalymda goýlan doly görnüşi görüp bilersiňiz. Tüweleme. Üstünlik arzuw edýäs. Sag bol, Taňryýalkan. Söhbet nauşniga görýäň, diýmek biz aýdalla nauşnikli rubrika geldik. Düşündirip oturjak däl, näme etmeligini bilýäňä? Bilýän, bilýän. Al onda. Al. Başladyk. Başladyk. Başladyk onda. Nike. Karta. Nike. Aýdym aýdaly. Makaron. Parahodmy? Ýok. Söhbetçima meni şeýdip ýalňyşdyrypdy. Söhbetçima sen stiliň şu wagt gowja ýöreýär. Makaron. Suwda ýüzýäň. Ýok. Pianino. Tans etmek. Pianino. Aýdym aýdaly. Biljek sen özi. Oklaw. Oklaw. Sagat dokuz. Apple. Hat. Hat. Ruçka. berekella, berekella. Apple. Hat ýazmak. Ve ne edip bilýän aý? Bilýän ha? Awa, awa, gaty gowy. Mercedes. Samalýot. Mercedes. Gaýyk. Mercedes. Mercedes. Aýdymdyr da. Multivarka. Çor iýmek. Şokolad. Şokolad. Şokolad. Gözüme seret. Ýok. Şokolad. Iki gözüm diýýäňmi? Trend ýoly. Trend ýoly. Towuklar. Trend ýoly.

Termos. Näme üçin? Näme üçin? Näme? Şeýlemi? Ha. Termos. Adam soraýaňmy? Hawa. Söhbet. Gopuz. Dutar çalmak. Gopuz. Gopuz. Belleg belleg. Dutar. Gopuz guraly. Şeýlemi? Dutar. Gopuz çalýaňmy? Dutar şeýip çalýaňmy? Gopuzy bilýäňmi? Owa şeýip. Owa. Şazada. Şazada. Näme diýýäň? Gowy dälmi sen? Gowy gowy. Merdiwan. Merdiwan. Merdiwan. Nädip bildiň ay? Ýer zemin. Ýer zemin. Ýere girmek. Talhan. Aýdaly. Boldy indi, boldy, çykaraý. Boldumy? Awa, awa, çykar. Niye közüm oynap oturmayın? Sizde de var la yalı. Getir. Alanı. Yani birinci gele oynamok mu ne? Hem görelen şonda da. Her gelýän mihmandan oynap görýär. Gitdikmi? Başladykmy? Başladyk. Dograma. Dograma. Towukly. Dograma. Sowukmy? Magnit. Makaron. Ýok. Magnit. Maşyn. Nebitdag. Nebitdag. DJ. Galstuk. Gaýyk. Tupan. Kuwwat. Tupan. Tupan. Bilimi. Daş bildim. Sport. Tupoy diýen maňa. Sport. Sport. Sport. Kupon. Yok. Sport. Sport. Bildim. Bildim. Aydım işte o. Gavun. Banan. Bildim mi? Bildim. Yıldırım. Skripka. Goýun. Ozero. Bildimi? Köwüş. Köwüş. Ösüş. Erteki. Erteki. Bildimi? Mikrofon. Mikrofon. Diktafon. Sagat. Bagyt. Sagat. Bagyt. Çyra. Çyra. Seret. Çyra. Senet. Pökkü. Pökkü. Guduz. Pökkü. Mikrofon. Lampa. Kapy. Derveze. Arslan. Aç. Hepsi. Hepsi. Sagat. Aç. Oy özüm düşündür vat derdi ga men gel. Kaç ga men gel Allah bilen oldum. Telefon. Bula kalka. Aç. Bildin bildin. Balak. Balak. Balak balak. Bassyrma. Arasynda allaýaňam öýdýän bilen hereketleň bilen. Ýa ýa. Kamera. Garpyz. Opera. Hormat. As. Bildiňmi? Bildiň bildiň. Bolt. Bolt. Boş diýäňmi? Bolt. Bolt. Bol. Daş. Magnit. Braset. Himiýa. Himiýa. Himiýa. Çyta gaýdaýda. Bolýar. Dograma. Dograma. Görümsiz diýäň maňa? Ewe, garşymda oturyp näme diýip otyraý maňa? Boşlyk gördi, görümsiz diýip gördi. Ojak. Koza. Ojak. Goňşy. Nas. Balet. Balet. Merdan. Öz adyňy aýdýaň. Meň adım Merdan. Daş bildin. Banan. Banan. Master. Aşk. Kant. Aşk. Havada. Daş. Bolar bolar. Ha töwre delleýän bunu. Bolly bolly. Bolly. Da. Hay bolly. Söhbet ýutubda birnäçe klipleriňi gördüm. Klipleriň döwrebap, sowremennyý stilde düşürilen. Indi şol kliplerde ideýany özüň tapýaňmy ýa-da klipmeýkerler tapýarmy? Merdan aga men aýdym çykandan Eýýäm şoň kilibini pikir edip başlaýan, nähili kilip etsemkäm? Ana, şondanam özüm öz pikirim bilen, öz fantaziýam bilen şo kilibi baýlaşdyrýan ideýany özüm tapýan. Onsoň Merdan Geldiýew, M-klip studiýa, kiliplerimi alýan. Şoňa aýtýan, şunýaly-şunýaly edeli diýýän. Onsoň Merdanyň özem Öz pikirini aýtýada onuň gowy klip emele gelýä şonlukda. Söhbet. Aýdaly. Sende toýda iPaddan fonogramma goýberip aýdym aýdýan ýaly bolup aýdyp otyrsyň diýeli. Myhmanlaň birem eýlä geçdi, beýlä geçdi. Tötänlikde aýagy bilen bilmän iPadyň şnuryny sogryp geçdi. Tapba aýdym ýatdy, tans meýdançada duran myhmanlaň hemmesem birden saňa seretdiler. Senni şo ýagdaýda Nädip çykgynsyz ýagdaýdan baş alyp çykarsyň? Merdan aga, toýçulykda, hä? Köp toýda bolýan zat da. Toýda bolýan zat ol. Ýöne ne şolar ýaly ýagdaý inte bolup görenok, ýöne her birden bolaýanda meň muzykantlarym taýýar otyr. Edil yzyny sepläp, Geçip gidiberýär. Göni żywoý geçip gidýär. Göni, göni żywoý geçip gidýär. Muskantlar muje taýýar otyr. Tüweleme. Ony ýaly ýagdaý bolmasyn ýöne aslynda bolaýanda muskant diýen adam taýýar bolmaly-da. Onda seni toýa çagyraýmaly aýdym çekeni. Söhbet, Haýsy saz guralyň sesi seň üçin has ýakymly? Saz gurallaryň içinde dutar saz guraly iň ýakyny. Näme üçin? Men kiçi wagtym etrabymyzda sazçylyk mekdebine gatnapdym. Dutar, dutar bagşy gurundan. Ana şonda dutar çalýardym. Şoň üçin hem dutaryň sesi has ýakymly maňa. Halk aýdymlarda has dutar çalynýar welin süýjülik goşýar aýdyma. Söhbet Garyň reňki nähili? Garyň reňki ak. Kagyzyň reňki? Ak. Şekeriň reňki? Ak. Duzuň reňki? Ak. Sygyr näme içýär?

Söhbet Ine-indi aýdalyla çalşyrylan soraglar rubrika geldik, soraglar çalşylan. Rubrikany öňden bilýänsiň? Hawa, bilýän. Montažda soraglary çalyşýas. Şonuň üçin şu wagtdan gaty görmeşew ýokdur. Söhbet. Gaharyň gelende näme edýäň? Morožny iýýän. Söhbet. Aýdaly, toýa bardyň, hemme myhmanlar saňa seredip dur. Edil şol wagt näme edýäň? Şapbyldadyp-şapbyldadyp, süýjet nahar iýýän. Söhbet, Şu wagt aýdymçylar özlerine edebi lakam saýlaýarlar. Sen özüňe haýsy lakamy saýlardyň? Göle bagşy. Göle bagşyny özüm gowy görýän. Gatygy mata haltajygy guýup asyp goýaňda näme emele gelýär? Syr. Be, bilemokdym. Özüň bilen tanyş edäý. Adyň? Beh. Näme dikene? Ýadyma şonokda hiç. Näçinji ýylda doguldyň? 1881-nji ýylda. Onda iki asyrdan gowrak wagt geçipdir-de? Hawa. Söhbet, özüňi sypatlandyryp beräý. Gorkunç. Ujus. Söhbet, Ýurdumyzyň welaýatlaryna toýa baraňda myhman ýeriňde näçe gün myhman bolýaň? Aý, özümden gidençä. Ýaşasyn iliň öýi! Gowy-da. Söhbet, Toýdan topukça diýip näme alyp gaýdýaň? Sakgyç, çigit, suwjagaş. Boş wagtlaň näme bilen meşgullanmagy gowy görýäň? Ýatmak. Söhbet aýdymlaňňy nirde işleýäň? Kosmosda ýokary uçýan a şo ýerde-de. Söhbet kim seni täsin geň galdyrýa? Şu meşhur aýdymçylardan Jony meni has geň galdyrýa. Az wagtyň içinde şo Joni ýoluny, stilini ýola goýdy. Üýtgeşik bir stil çykardy-da, üýtgeşik stil çykardy. E, şo ýolum gowy dowam edip dur şu wagt. Şoň üçin men has geň galdyran. Söhbet. Iň uly aladaň näme diýip soralanda birinji kelläňe näme gelýär? Abraý gazanmak hem şu abraý saklamak. Söhbet Seň üçin durmuşda iň gymmatly zat näme? Iň gymmatly zat ýakynlarym, maşgalam, ejem, kakam. Iň gymmatly zat ejem, kakam, maşgalamy begendirip gezmek. Hemem şu muşdaklygym halaýan aýdymlaryny çykaryp şolaryň göwnünden turmak iň gymmatly zat. Şu aýdýan ýolumda şu aýdymlarymy muşdaklaryma gowy ýetirmek. Söhbet indi muşdaklaryňa, geljekki muşdaklaryňa öz arzuwlaň bardyr. Edil şu wagt muşdaklaryňa ýüzlenip bilýäň. Başyny. Ilki bilen-ä köp sag bolsun aýdýan sylap çagyrygyňyza. Hawa şu aýdalyň komandasyna. Hemme oglanlara sag bol taňryýakasyny aýdýan. Muşdaklaryma-da köp sag bolsun aýdýan. Hawa meni gollaýandyklary üçin. Ýene täzeliklerim bilen nesip bolsa şol konsertlerim bilen hawa hemmäňizi begendiren gowy täzelikler bilen intek öňde täzelikler. Meň bilen galyň. Söhbet saňada Sag bolsun aýdýas minnetdarlyk bildirýäs. Sag boluň. Biziň azda kände çeken zähmedimiz saňa bir haýyr getirse, seň ösmegiňe ýardam berse biz örän şat bolardyk. Şoň üçin ýyldyz bolaňdada aýdala gelip Nesip bolsa. Täze täze söhbetdeşlikler bilen öz muşdaklaryňy begendirmegi tüýs ýürekden arzuw edýän. Sag boluň. Janyň sag bolsun işiň rowaç bolsun. Sag boluň. Taňryýalkasyn. Sag bol. Muňa seredip dur. Taýynmy? Hawa, hawa. Başladyk. Walla ýa diýdim ony. Wi. Dawa. Goja gyz.

Näme üçin eser eser filmde düşen yok? Bana bana. Yakayım. Aydayım bana. Normal mı? Awa awa. Söhbet. Sputnikler nerede yerleşiyor? Kosmosda yok oluyor uçağı ha. Şu yerde de. Söhbet. Ne yıl kinoları görmek halan yok? Korkunç. Ужас. Nebit da. Ha?

Eý, balet etýänimdi diýsem, ýok diýen ýaly edil. Hä, ýokmy? Onda soragymy yzyna alýan diýeli. Aýt. Söhbet. Halypa bagşy Sahy Jepbarow näçinji ýylda doglan? Beh. Näme dükany? Ýadyma düşenok-da hiç. Markede, dükana baryp, näme alyp gaýdýaň? Sakgyç, çigit, suwjagaş.